Wrth i amser mynd ymlaen, da ni'n gweld bod nifer y pobl sy'n siarad Cymraeg yn gostwng.
Yn y ffilm yma, byddwch yn edrych ar y wahanol ffactorau am y pwnc yma. Wrth edrych ar hyn byddwn yn siarad gyda nifer o wahanol bobl o wahanol adrannau iaith, nhw gyd efo wahanol barnau ac rhesymau.
Gofynnir i Rhun ap Iorwerth, aelod o Plaid Cymru ac y Llywodraeth, am ei farn am yr iaith Cymraeg sy'n cael ei defnyddio ar yr ynys. bodoli a nifer y bobl sy'n siarad Cymraeg gwella.
Mae yna, yn amlwg, lai a llai o bobl yn siarad Cymraeg yng Nghymru dros yr ganrif ddwetha. Felly, da ni mewn sefyllfa rwan lle o leiaf da ni'n sylweddoli be ydi'r crisis da ni ynddo fo. Mae chydig dros hanner pobl Ynys Môn yn siarad Cymraeg rwan. Ganrif yn ôl, mi oedd o yn agos at bawb mae'n siŵr yn yn Ynys Môn. Felly y cwestiwn ydi be' 'dan ni'n mynd i neud yy am y peth? A rŵan bo' ni 'di sylweddoli pa mor bwysig ydi yr iaith i ni, a bod mwy a mwy o bobl yn sylweddoli bod 'na werth i'r iaith, 'dan ni mewn sefyllfa lle 'dan ni yn gallu deud, reit, 'dan ni weithio'n galed yy i neud yn siŵr bod mwy o bobl yn ca'l cyfle i siarad y Gymraeg ac yn ca'l yy gweld droston ni'n hunan pa mor ddefnyddiol ydy siarad yr iaith. Os 'da ni'n gallu ennill y dadleuon yna, mi wneith mwy a mwy o bobl fod isio dysgu'r Gymraeg, ac o roi mwy o gyfleon iddyn nhw siarad yr iaith, wel gobeithio gna nhw. A mi wna ni, gobeithio mewn blynyddoedd i ddod, weld yr graff 'na'n mynd ar i fyny ar ôl blynyddoedd o fynd ar i lawr. chi a Plaid Cymru'n gobeithio wneud i helpu'r iaith fel cynrychiolwyr mewn. Y peth penna o ran hybu yr iaith Gymraeg a chael mwy o bobl i siarad Cymraeg ydi addysg, wrth gwrs. Ac ar y cyfan, yn Ynys Môn, 'da ni'n lwcus, mae gynnon ni system addysg sy yn galluogi pobl ifanc i gael y cyfle i fod yn ddwyieithog erbyn maen nhw'n cyrraedd 11 oed. Mae eisiau i ni gario ymlaen i gryfhau y dadleuon yna a chryfhau y cyfleon i ysgolion allu gweithredu yn ddwyieithog go iawn reit ar draws yr ynys. Does 'na ddim esgus pam ddylai unrhyw blentyn sydd 'di bod trwy'r system addysg yn Ynys Môn ddim bod yn gallu siarad Cymraeg ar y diwedd. Ond nid dim ond mewn addysg mae o, mae raid i ni roid y cyfleon 'na. i bobl allu siarad Cymraeg. Dan ni'n sôn am fuddsoddi mewn gweithgareddau i bobl ifanc drwy gyfrwng y Gymraeg, pethau fel yr Urdd, ond hefyd wneud yn siŵr bod 'na hyfforddiant chwaraeon a ballu ar gael i bobl drwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn gallu gweld gwerth yr iaith Gymraeg, ond hefyd cario mlaen i annog pobl i basio'r iaith Gymraeg ymlaen i'w plant nhw, achos ma' 'na bobl o hyd sy' dal ddim cweit wedi gweld y pwysigrwydd pasio yr iaith ymlaen, a gweld pa mor hawdd ydy mewn difri i basio'r iaith Gymraeg ymlaen i'r genhedlaeth nesaf. A dyna da ni, dwi'n meddwl, yn fan hyn yn Ynys Môn eisiau wneud, ydy perswadio y pobl bod gan pawb ei rôl i wneud, a bod gan pawb falchder, os dan nhw eisiau, yn y Gymraeg, a gallu wneud yn siŵr bod yr iaith yn tyfu. Beth mae'r Llywodraeth yn gobeithio wneud am yr iaith ar draws Cymru, er enghraifft yn Caerdydd mond 11 y cant fedra siarad Cymraeg yno? Yn amlwg, dwi o Blaid Cymru, ddim yn teimlo bod y Llywodraeth yma yn gwneud digon dros yr iaith Gymraeg. Pan oedd Plaid Cymru mewn Llywodraeth o'r blaen, mi wnaethon ni basio Mesur Iaith newydd ac ati. Mae raid i ni bwyso ar y Llywodraeth i wneud mwy. Mae hynny yn golygu dangos Yr un brwdfrydedd a dwi'n ei ddangos gobeithio dros y Gymraeg ag annog y Gymraeg mewn busnes, annog y Gymraeg o ran ei throsglwyddo hi o rieni i'w plant ac ati, wneud yn siŵr bod 'na ddigon o gyfleon i bobl siarad y Gymraeg. Ond mae'n golygu hefyd buddsoddi. Yym cymryd yr unig wlad yn y byd yy sy a'r gallu i fuddsoddi go iawn yn nyfodol yr iaith Gymraeg a ma' raid i Lywodraeth Cymru weld Bod 'na grisys yn gwynebu y Gymraeg ac mae rŵan ydi'r amser i fuddsoddi yn yr iaith. Y bydd hi rhy hwyr mewn can mlynedd a rŵan mae raid iddyn nhw ddangos eu bod nhw o ddifri drwy roid yr arian iawn yn y llefydd iawn mewn addysg, i bethau fel y Steddfod a'r Urdd a pethau fel hyfforddiant chwaraeon i i bobl ifanc, wneud yn siŵr bod S4C drwy'r bbc yn cael digon o arian ag ati. Mae'n rhaid i'r Llywodraeth ddangos arweiniad achos dyna 'di pwrpas y Llywodraeth. Un cyfle sy ganddon ni droi'r gornel o ran yr iaith Gymraeg. 'Swn i licio gweld y y y Gymraeg yn cael y statws dipyn uwch o fewn y Llywodraeth. Diolch. Mae miliynau o pobl yn mewnfudo i Caergybi o Iwerddon bob blwyddyn, trwy eu cwmnïau llongau, er enghraifft, Stena Line.

Trio dysgu Cymraeg. Hmm. Swn i'n feddwl de. Iawn, diolch.
Dwi'n siarad Saesneg adra oherwydd ma' teulu fi'n Saesneg ond dwi'n siarad Cymraeg yn yr ysgol i'r athrawon. Yy dwi'n siarad Cymraeg adra a ond dwi'n siarad Saesneg efo ffrindia fi. Dach chi'n meddwl dylia pobl Cymru gael eu gorfodi i siarad Cymraeg? dewis nhw ydi o os ma' nhw isio siarad fo wel i fyny i nhw ydi o ond dwi'n meddwl ma'n kind of cŵl i gallu siarad dau iaith. Ia 'dan ni'n lwcus bod 'dan ni 'di ca'l yn dod i fyny yn siarad dau iaith a mae o'n rili neis i clywed bod os ma' 'na pobl eryll isio.
Mae chi'n ganu hefo poblogaeth o tua 5,000 i'n cantiau yn y chwe, efo 83.8 y cant yn gallu siarad Cymraeg.

Ydach chi'n meddwl mae cyfryngau yn helpu y Gymraeg? Yndi, bendant!
Tibod, mae gen ti Road Our Own, yn does, ers pedwar ec, lle mae jyst yn anffodus ella bod 'na gin ddim gin gymaint o bobl yn ei gwylio rhei a ddylai bod ni, achos mae hi'n arf sydd yn werthfawr iawn jyst bod yn bwysig i defnyddio hi. Wedyn mae gen ti ffurfiau gwahanol o raglenni radio, yn does, sydd yn medru ategu tuag at hynny ac yn helpu'r iaith, ond ma'r cyfryngau, mae gen ti, Theatr Natur Môn yn does? Mae hynny'n help i gael pobl yn cyd-weithio efo'i gilydd a plant 'lly drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly yna yn bendant mae pob dim yn ategu tuag at ei gilydd 'lly. Mor wahanol o gyfryngau ydy Theatr Môn yn amlwg 'lly. Ond yy drwy ddrama mae hynny'n help yn dydi? Yndi. Fel ella dach chi'n gallu gweld. Mae, da ni mewn ystafell Cymraeg. Ydach chi'n sylwi bod llai o pobl ifanc yn siarad Cymraeg? Ar lawr y dosbarth, swn i yn deud ma' 'na dueddiad i fod 'na lai o Gymraeg yna. Dwi'm yn mynu bo' 'na Cymraeg yn cael ei siarad o fewn y wers Gymraeg, felly ma' hynny'n rhywbeth, ond ar hyd y coridorau efallai bod 'na fwy o Gymraeg. Oedd o fwy o syniad i mi glywed o gwmpas yr ysgol. Felly ar y diwedd, beth yw'r ateb? Mae'n ffaith bod y iaith wedi bod yn marw dros y 50 mlynedd dwytha a'r cyfartaledd, a fedra wneud digon o atebion, ond yn y diwedd, bai ni fel Cymry ydi o, a fel y dywedodd yr un apiorwedd, mond Cymru fel gwlad fedra stopio'r marwolaeth fel iaith.